Hello Hey Aizawl atang kan rawn vlog a tunah hian ui ka tawng hi in hre thei em ka hre lo Phone kan pick up leh lawk ka sawi tum pawh ka sawi thei lo beng chheng lutuk a Champhaia naupang ho school chawlh hi zingpui kan tum a chu chu Champhaia kal direct lo in i Aizawlah kan kal phawt a Aizawl atang heng ho te nen hian kan kal ho ang kan tia hei

Ti hian laktuk ah Champhai ah kan kal dawn a nih chu. Chuan Champhai hi vawi khat mah ka la zin ngai lo a ka rawn vlog dawn a ni Champhai ah. Good morning hei ah kan chhuak tawh dawn a umm Champhai kan pan tawh dawn a Chuan he ka sam hi ka rawl leh mek a nia, Nakina set nalh dan turin Damiana te kan rawn ti lang ang. Tihianin Damiana te leh an keimahni chhungkua leh hriata bik chu kan lo va kal nga, Anu te hi chu naktuk an lo kal ve dawn chhan chu mami exam an nghak dawn a, hei hi kan rualin a lo kal dawn ni chu.

Chuan Champhai kan la thleng dawn lo deuh a, chuan a view a mawi hlawm lutuk kalkawng hi chu vangin ram an hah nasa bawk sia, kan lo ti lang hlawk ang, kan chhuak ang chhuak ru. Kawng hi nuam lutuk a, lo kal suh ve teh motor. Nuam i ti em? Pui pui nuam em? A tliak ka hlau a ti kawng hi. Kalkawng kha a ruak thei ni.
Oi, kawng chu nuam ngam mai. Aa, mai.

Lut ang u le.
Lo ka ro. Lut ang u. Pila so ni ngi oma. Hmm. Chalo. Dei mi ang lo lut ro le.
Hey, in ti fela in bual fai te kan du mo. Kan thlen na hi nuam an ti reuh lu tu ka no pang ho tan chung ko thlen na chi deuh a kan thlenga. Ka ron ti lang thok thok anga bak chu kan in ti fel fai. Tawh dawn a maw? Hei ti hian ih choka lampang ah zau dawi in a awm a wifi a awm bawk sia naupang in TV in en theih a thlang lam khup a rawn dan nia chuan room hi hei hetah anu te rawn chhoh hun an room tur a nia chuan hei keimahni room a ni bawk a bathroom te pawh hi zau nuam tha khawp mai hei. Hei hman motor a sil mek a ni. Motor silna te alo awm thlap sa maw. Kan bal lutuk a kan tlanna kha. Kan in buai fai vek tawh a naupang ho nen tihian inah kan in awm dar dar a. Zan lamah kan leng chhuak ruai dawn chhungte inah nuam an ti lutuk hei naupangin. Ai chawi hun tawh dawn dar awle. Awle hello. I nakina u sang sang champhai a in thlenna hotel guest house kha enge hming tih leh khawiah nge tih kha min rawn zawt leh dawn chianga tih ka hriat sa vangin Uluk deuhin details tawkin pawn atang a address kim changin a room awm dan zat ka rawn ti lang ang aw in hmuh turin. Aw hetah lo kal ro lem. Heti hian kan luh chiah khanin parking area zau thaw khat deuh mai alo awm a, duh tan motor tah sawnin a phuh fai thei nghe nghe a that zualna chuan dawr location hi Zotlang bypass road ah a awm a. A hming hi MS Homestay a nia. Instagram a nih dah dan kha video ah khanin ka rawn tar lang tel bawk ang. Chuan luh chiah khan tlai hi reception a nia. Hemi floor ah hian room chi hrang hrang a awm a. A man zat hi sangkhat atanga in tan a. Nakin ah kha chu ahh be duh tan khan an contact number ka rawn tar lang anga. Lobby ang deuh in tah hianin thutna lo awm phawt a ni. Chuan a hmun hi a thianghlim a, a nal reuh em em bawk a. Room hi a hmasa berah hian kan lo lut hmasa ber ang a, one zero seven ah. Hetiang hian room awm a hei chu. Chhungkua emaw thian ho tan dorm ang deuhin a awm a ni hei.

Duh tan khan thawhhnaw dahna a awm vek bawk a ni hei, room tlinah khan hetiang hi kan hawng vek kher lo ang a, room dang chu hei hetiang hian thawhhnu khaina leh dahna a awm vek a ni room tlinah tah pawh sawn tiang tho hian a awm a, chuan room dang kan lo en leh ang. One zero six ah kan lo lut lem a, hetah ve thung chuanin khum hi pathum a awm a, TV a awm a, AC a awm a, chuan kan lo sawi tel lawk AC awmna hi an AC zawng zawng hi a vaiin hot and cold a tel vek a lung a vawt a tih theih vek a ni boruak a zir in. Chuan hetah hian bathroom a awm a, chuan room dang kan lo en leh ang. Tunah 105. He, he mi room te chu mi pakhat tan tawk tiu teu lutuk starting price kan ti na man room kha ni a hei hi. Chiang sang khat man a ni ta hei hi chu ka hriat chian chu a bak ka chin lo zawt chiang leh dawn nia bathroom a awm a TV a awm a AC hot and cold AC a awm vek bawk a ni hemi room te ah hian. hetah ve thung chuanin AC a awm a TV a awm a khum pahnih a awm a attach in wardrobe a awm a bathroom a awm sawtah chhungah sawn. Chuan one zero three hei chu king size bed a nia nupa room atan tv ac a awm a hetah attach in chuan lo chhuak leh ula. Tui pawh hi a hran pa mineral water lei ngai lo in hei hemi a room floor ah hian in filter a awm a. Hei bak ah hian free wifi vek hemi hotel chhung hrim hrim atan hian a thleng te tan free wifi awm vek bawk a ni chu. Lakin thil sawi hmai ka nei a ka video kar ah hi ka rawn zep tel lawk ang. Hemi kan thlenna hotel ka ti. NS Home Stay ah hian maw First Aid Kit a awm a, First Aid Kit ah hianin damdawi mamawh tur te, ORS te, Emergency thuta hman tur ang chi kha an kawl reng a ni tih kha ka rawn sawi tel lawk duh a pawimawh em a, ih mitin mamawh a nih vangin ih an changtlun zia rawn tarlan nan khanin hei ka rawn highlight tel lawk a ni chu. Room he kha tih zawng kha a nia, hemi floor ah bik chuan a chung kha keimahni thlenna room kha a ni ta, ka rawn ti lang leh hrim hrim a. Kan room kha chu vawiin ah thlen ruh rual khanin ka lo la thuak thuak tawh a, chuvang chuan ka rawn explain thuak thuak ang.

Ns tiro le lop kap e lo en la ns tiro homestay ta tiro ns homestay tu na chang kan leng chhuak don za na cham phai kho chung ka hen fong ang e chung te in a len pa in nei mya na po phone keng chat reng mai

Khawi veng nge ni ka hre miah lo tuna kan awmna hi chu. Oh hey, ui zawt te cute. Ka zawt te ka ngai em kes Casper a. A var hlang a nia tiang ho hi. Mahse kan rawn chho dawn in min an adopt daih a. Hyderabad atang pahnih kan nei emaw a var leh a brown kan nei a. Bruno leh Casper an nia. Min an. Oi ngaw rawh kha nge an kal bo daih he mite hi Oi heti lai room ah an tang leh tawh a ngai te teh in Oi min unau in thla an lo inkawm teh se Midi saw ka kalsan dawn teuh mawn le have'n kal chak. Miniso lo la in hawng hlauh a ka kal chak lutuk a naupang ho kha a pu hriat a ho in an lo awm ang a kan chhung te in ah khan Miniso ah kan han kal lawk dawn hma nen kal chak Miniso chu thil cute thei lutuk a awh ka ngah thei tawp mah se hei veng lai ah kan chhung te in ah khan kan kal a ti hian Miniso kha chak lawk ah hian a awm a Miniso Yo.

Thla te la u la. An tlei ka. Hei hi eng maw Damian? Mia miau maw? Damian duar duh maw?
An ti thu a zai dam tak an ti daw hle hle ang tin pawn an tia. Pai chu kum Min chuang ngam lo mi Min chuang chin te Ding ro Ka hlau ti an dawi em em ngam leh lo ang tuna thil nawrah hian a tet laiin a awm a thu lenga.

Tissue tissue tissue tissue tissue pahnih in tissue pahnih in tissue vawipui a va ha ti chak tlat bawk sia ka lei ve dawn chu a nia i thiam chuan Cake siam zawh mek kan lo la zuai in lo dawr ve dawn nia Jeff and Jane tih kha hei a cake siam na hmun te hi cute rap mai kan u nia mah hi maw ka ka za na nia chuan Jeff and Jane home bag tih kha nia hei. Cute tak. Thla pawh kan la la zo lo sin le. Zawhte ringawt an la buaipui. Ui ka record ziah tunah. Hei kan haw a tih zahat a lo awm hlauh a khitah khian. Tizak kan han ei dawn dine out pahin. Lo la inhawng eng ut mai. Kal ro le. Arsa ah ka kal duh zawk a tih kha kha a duh zawk na chu pakhat in saw ta ka kal duh ti bawk.
Awhawi lak pawh ve ve hian. Ngai lo. Tute nge heta a chungah lo va awm saw. Awih awih tute nge a heti lai a mi te hi. Tute nge a, oi, pizza tu nge ei dawn? Oi. Coca-Cola to ta pila ti.

Naupang chuan in in ve lo vang. Fapa chuan ka u a, Bawihte leh Bawihpuii hi kan zin kualpui ngai lo a.
Umm theihnghilh lo ka ak. Ka rawh daihmi an tihfah kan chuang dawn. Serchhip thingtlang atanga rawn kal kha kan ni ve tlat hlek.

In kan thleng a kan han mut tawh ange aw kan intifai anga nuam an van ti tak mut kawr an ha tawh a hei. Damian a chain mut kawt a la ha lo an ha ve leh lawk anga ka rawn bye bye tir ang che.